Naende minto mwanyagete inge, nerituko rinde nkobaganeria o- o- omogaso omuya, naende nkobaboria ng'a ntogendererete, tiga togenderere gosemania ekegusii. na ase ogosemania ekegusii ase eprogramu eye echaneli eye, aye gotagete komanya naki twakwanera, bata egento nkere agwo Abande ntomanyeti mono gekorokwa subscribe giakoretera omoroberi oyo insa chinde chionsi ekero twanyokorire. Etwatebete ng'a torachakere enyuomo y'omogusii. Omogusii ne chinyuomo airenge abwate. Omogusii chinchera ne chinyinge kware konyora omokungu oterekiruka. enchera yamanyire mono na naende ekero omokungu akora etuka, ebinto mbire biacha buna love nini, obwanchani, ng'a mokoraeta, mwaranchana, mwamanya kogenda ase abaibori, binto ebio mbiarenge ase omogusii naki naende enyomo yare kobera. Omogusii yare korigia esigani, esigani yarigia omonto, okarasigete, ba- bagenda. batoma chindoti chiakora amang'ana yokorota, bamanye ng'a omoiseke oyo nomuya, nabo aria batoma nabarabwo bamanye ng'a omomura oria nomuya, abanto aba barigerigwe engaki, baretwe amo, ekerorano kiaba, baba omokungu na omosacha. Ayio naye akabeire kare. Aya bono nabo okonyora omomura origirie omosubati, baachanire, bagenda ase obo, bamanywa, bamanyana, batebia abaibori, ayande akobwati, momanyete. Eke nigo gekoba ase omoinanti na omwencheri. Omoinanti ning'o? Omwencheri ning'o? Omoinanti nomwanchi omosacha. Omwencheri nomwanchi omokungu. Bono ekero omoinanti anchire omwencheri, esigani eyio are gotebigwa ng'a aaria nabo totagete kogenda obochege. Bagenda obochege naende mbareo bare gotumwa. Engaki eye ya bono igo togosoka ekero omosubati agocha ase tore abagaaka, oteba nainche mogaka one tagatageti gokora bwango, narigirie chimbori ne chiombe, ntagete koira. India abasubati bachaka gweakanera dowry. Goakana chiombe tari mosubati orenge koira chiombe, na abagaaka bare goikaransa bancherana. na omomura omotang'ani chiombe chiaye chiare korwa ase omogaka omonyuomeria, echinde chi abasubati bakonya koreta chiamanya konya kobagwa enchera ende. Baminto, ekero nkonyoa omosubati atang'aine ng'a nere okorigia chiombe airere abaibori baye, eyio tari nyuomo. Ase ekegusii togoteba, Abwo naba bono, naende nanyore omosubati onde nere ogocha na aye nyambane, oh, omonto oyo tomenyete nere onge chiri pi, nonya ne chiombe echio, igo ntagete koiraneria abanyene, ng'a nere okoirani chiombe. There is procedure. Ekero otae, naende otakoreti boronge, aye okoima egesaku kiao, na ekero okoima egesaku kiao, ebigocha kobwatia nebikong'u. Chinywomo chi'omogusii echiare chinyinge, eye esigani inche arengeo ogosiganwa, na abanto bamenyete buya mono bono, sikaha, mbaria basiganetwe. Eyende noyo okwerigeria, Eye eyio neya bono. Ekiagera enyomo ya kabere yarengeo neye rika. Rika, nekero omosubati asira, abana batarakina, rika riaye moiseke omwaboretwe, ng'ombe nchikoirorwa. Eyende neyogokurura, Aye ntunya ngocha kobaereera ande buna chiare gokorwa. Eyo ogokurura okwaye konya aye nomosuba atigete bwanchirwe ekenyoro, na momura gete takabwati mokungu. Bagisangio bebeka amo, bamotega, bamokemba. Riria achirire oche mosuko, Tari nabaanto mbamanyete, aa, abanto nkomanya baario na monyare bere, nabo oranyore oirwe ase egete ekiara mbaroche ripeness, mbaroche people who are now mature who were supposed to marry and they have reached that able and maybe they don't know how to do it. Kwanyora abamura abagisangi bebekire amo, batebania, bamoke mbaroche riria aachire na enyongo, ekero bakomoira, enyongo eria yare korendwa. Ha? Bamotaboria enyongo yaerarigwa abamwabo. Aba babogoria baira omonto. Giaikire omochie oria airwe arara, ayande is history. What happens? Banyene babwatia, aba bagenda bateba ee twachegire aa, lakini rende bono ntokoigwana, chisimbagera chiari chiachaka korigigwa, Chimbiriamete chiaretwe, embiriamete na embori, esimbagera na eng'ombe. Erieta embori na ekeluhya na na eng'ombe na egeswahili, ekegusii esimbagera, na eng'ondi ekorokwa enyau enyaunyera. Abi- aywo naro tobwenerete komanya, chiarigigwa, ekero chiarigigwe, chiaretwa nonya okure nonya okururetwe, abagaka baikaransa, baikanya. Bateba, Ing'ana eri igo ribwenerete koba iga, toe ching'ana iga ase engencho mwakururete, naende kora iga, na oboiri obo bobe boronge, tiga eteneneru iga, mokundekane origigwa, naende ya yaba formalized enyangi yaba, abanto abwo bamenyete buya. Enyangi eye ende yare koba ekegusii na eyombera. Iga nekero okonyora no omogesi obeire go okure, osirire ataranyuoma ko no omogesi orenge, yaani oisanire konyuoma na ataranyuoma. Omonto buna oye egesaku kogendera ekiara ase omogusi egesaku nakio omonto, nakio kiarenge ekieng'encho abanto ba omonto barokire aye nabwo barenge. ab'engencho, kwanyora nabagaaka babekanire amo, barigirie omonto omosubati korwa ase gete, obwate mwana omo gose babere, bamoreta, oyo bamoakanera chiombe, oyo ataratindekwa ocha komotindeka, kiamotindeka obeire generation yaye. Eyio ne enyiomo yarenge ogusie.

Mpaka ogokwa yachokire. Gento nkeiyo kiare gotamboka gochia ng'umbu ende, okware konyora omonto oyechogete, ekiara families were together, abanto baigwanaine, banchaine, gento nkeiyo kiare koba isiko yamachiko na emegiro yomogusii. Na emegiro.

Totaragenda into details ye kera enywomo, enywomo yende yare gocha y'omogusii, neria okonyora na abanto banchanire ko mbamanyeti ase bagochakera. Bamanya gwanchana isiko aba ba bono, bamanya gwanchana kwanyora na oyo insa chinde tabwati moibori omo, oyo insa chinde tabwati moibori onde. Ase ekegusii enywomo eyateneneire na abanto bamino igo gotatwara moibori nchare kogera na tonywomu gose tonyuoma. Abanto bamino bare gocha amo, bakorigeria omonto, ba make sure kwanyuomire gose kwanyuomirwe. Ekiagera omoinanti oyio naye buna omwencheri gose aye omwencheri na omoinanti oyio, ki abanto baigwananire, enyuomo was communal ase omogusii. Enyuo monto tare konyuomerwa monto omo, omonto ki anyuomirwe gocha seino, oyio noyio bwa abanto. Timanyeti gose monyigwete igo naki gekogera na ase omochie gose ase enka na omochakano bwa omorembe bwa egesaku. Iga enchera eye chinyomo chiachakire gosareka ase eng'encho tari kobwati machiko a nyuomo ase eng'encho basacha mbakari koiransa korigia omonto oramogwenere, na ba- na baiseke mbakari ko- na abakungu mbakari korigia insa korigia omonto oramogwe. Bono echogio, echogio eye yaretire ogoetana okonge, na chinywomo chiachakire gosareka, okonyora omonto bamenyire emiaka kumi na sita, omwana oikire form four, Lakini e-, bakorire enyuoma egosori, kwamanya konyora oyo ochire gochia, na oyo ochire gochia, bono sika abanto bamenyete abaange, oyo are bweka na oyo are bweka, na abana batigeire. We are not, we are not adding value to the community gose we are not adding value ase egesakwa ekero tokonya kobutora chinyuomo. Na a-a ase eng'encho y- yobomenyi bwa bono, naki chinyomo chiaberire buna chiabeire. Tware kobwatia amachiko make that were traditional and cultural. Abanto basike enyuomo nokora ebio ogokora osike enyuomo nari toratee na egesaku ngetenene nari toranchere na egesaku giaito ngetenene ekiara onye enyuomo teri gochikoba na gesaku nkeri gochikoba na abana mbari gochi korendwa Nabana batari endiri igo ntoiyo obonto obomonto obo tware goteba buna inche bono omwanyabanto which was communal nabo bigosira igo. Abanto bachaka komenya batabwati feelings, abanto bachaka gotera batabwati emotions on family attachments, chimbori chiabanto bakabekire, okorwa eguchiombe gose dowry Nkwabwate eng'encho chiombe echi nchiabagire buna chikoruegwa, ne chisimbage chisimbagera echi nchiamanyire naki chikobekwa, ne chimbiriamete nchiamanyire naki chikoreterwa ase enyuoma eria y'omokoro y'esigani. Ntwabwate nonya na obokima bokoretwa, obokima obotang'ani bokorota, na obwa kabere bogocement yaani bo- bo- bo- bokoirania amang'ana na enyuoma eye yakorire ki? yabeire bwancheranu. Matuko aya bono, abanto nkoinyora bare na obokima obwo mbwarenge go cement, na obokima obo na abare koboria mbamanyire, naende nki bare koboriera specifically so and so not the whole community. Ase eng'encho amang'ana naro are korotwa amanywe, nyarebe mbuyaaaa kare onye tari buya igo monyigwete. onye tari buya, inki togokora abe buya? Nabo oranyore na omomura oyo oreterwe omosubati, takamanyeti gasi, inki gekoba? nonya na abasubati mbarengeo kware konyora ng'a taiyo taiyo timanyeti gose igo omonyigweti, yarigigwe enchera akoba oo. Orogunchara rwarigigwe, ke ebinto biabekwa amo, naende baria bagochia gokora emeremo eyio bamanywe, erinde oboo. Na omomura onye taiyo, nere origigerigwe enchera, omosubati oyo oborigwe na aye oroche omomura oyo omomenye. Ogwancha mbamenye, omosubati oyo origerigwe enchera ya okonyora abanto, abagusii barenge very organized naende bwanchare na ee, oyo nabo akore obwo iga. Chinyuomo chinde chiare gocha chiabe ase omogusii mochimanyete, na ekero omosacha akure omochie. Ekero akure, iga akorobwa, okorobwa na abanto bamwabo bare komoroba, yaani mosubati tare gotigara bweka atarendiri, the

Igo neyio nenyomo yende y'omogusi yarengeo ekero omonto asirerigwe. Naende monyara sana ekero mokoroka aba abasubati basirerigwe na ababoraka. Omosubati osirerigwe omogaka nabwate erieta are korokwa omotakanwa. Omosacha osirerigwe omosu o- o- omokungu iga are korokwa omoborua ka. Naende toinyore inka nomokungu, omosacha nomochi, ebi nabio biare kogera enyiomo yabwatana, ekiara omanyete ng'a inche buna omosacha, mosacha muya nokoringa nkondi korwa gesieri mwaye komogoka osananoka nyomba, erinde nomokungu oria omuya. okuunga buya buya, erinde ebinto biakora ki? Biagenderera gotoka ase omochie oyo. Onye mokungu tagokunga binto biaye boronge mochie oyio tore gotenena, naende koba omokungu nchare kobwatia ng'a enywomo ki yakoretete ekiara, enywomo ki yakoreta aye kwabeire omokungu, bas bono aye okomenya. kwaba omonto kwarosie egesaku, na ekio nakio kiarenge ekenene. Timanyeti ekegendererete amatuko aya, ekiagera buna tokogaya na buna tokogamba iga, Sikaa, nywa omotete neni. Abanto bachakire gotigana iga gochia gochia bagotumia excuses chinsinini. In our community, sex

ase omogoko bw'okwegokia igo monyigwete. Abanto bare gocha amo begoki bakonyora abana, obwanchani bw'omogusii bware gosoa ekero abana basoire. Mwanchana, mwabeka ebinto amo, mwagacha omochie. Abaa bono. motare gwancha obwanchani boria bwa kare boirane, erinde emechie etenene, gose egesaku nkiaba. Ekiagera egento totagete na egesaku. Na amachiko narendete, abanto mbasikaine, ekiagera abagaka ki baikaransete nabo bare kokanania ebinto onye bire ebibe. Amasangi tacha, abanto nabo bare gokaniwa buna aye goika oinyore na Ona mokungu, ritang'ani, teba nabauri mbange, ekiara mbaurete toreri mwanchi o miaka agatuka agatanga ng'a taba naki amborie. Eki ninki? Eki neki ogoteba renda mokao, renda omokungu, ekia negento ekiya, na omokungu nere ogokora okorokwa omonto.

Gointafia na mokungu omonto onde, naki yare kobekerwa ebitinge biaorokire noyo nomong'ina o nyarebe. Ekero getigarete ekemo, ng'a oyo bono omogaaka oye nasirete, ko narendire. Banto mbare gochwara igo batigwa igo, bachaka kwerigeria. Ekero ogocha konyora na omokungu obeire nyakwerigeria, oyio obeire ritinge. Nokoba ritinge neri onde bwensi, kairane. bwoye abwate abanto gose na emerongo ebere aba ise batamanyiri. Toigwane tiga tosike enyuomo ekiagera enyuomo is the foundation nere eng'iki ekere entang'ani ya omonto omogusii. Gocha goikera enyuomo amachiko aria are kobekwa ekero omonto akoirwa bware naro are kobwatigwa, amachiko aria are kobekwa ase ekeigoro igoro naro are kobwatigwa, amachiko aria are ko gosomigwa omanyete mwacha mokara na okwaroka na egento bosa. Ase omogusii okwaroka nkwabwate eng'encho, naende okwaroka oko nako kware kogera chinywomo chiatenena. Ekero omonto arokire aaramire akare gosokiwa iga are koetigwa orokigwa emefwano ya obomenyi. Nonya na ekero kia enyangi ya esigani gose ende yonsi ekero bono ogotoora enkondo, omosubati oyo are gochecherigwa mpaka oikigwe ensinyo erinde arorekane gose nanyare go sustain marriage. Nabo are gosuunwa ocheche rikuo oramwe ataratore enkondo, erinde abang'ina barore gose naisa inwe ogocha ko manage emari echi ekiagera it is said mechie imaburu tokomanya ekegenderete oo. Ko obobisi bwa mochie mbware konya koirwandekera ase yaya. Abang'ina abare kogachia ebinto biao nabagaka bagacha amang'ana abo, mbakonya konya kwana. gicha abanto bamenye buya, gicha omochie otenene, mochie oo taiyo, community teiyo, twancherane. Iga abagusii baminto, ekegusii giaito na ekiya, obomenyi bwa omogusii na obwansu, motari gwancha tosemie abana baito igoro ye ching'encho na echingako chia mwanyagetinge kera kibogokia, gose ntwairane ake, gose ntwakonye enoga eye yaito, gose ntwakonye egesaku eke giaito, ayio naro nkonya kobasaba. Igo onye gotagete kwanya gototegerera, buna bono, enyuoma echi chionsi pi ntochibange, nkoerera eye esigani, nkoerera eyo eyokoroba, nkoerera e- e- e- eya ogosacha, nkoerera Chinywomo chionsi chi'omogusii eyombera nkoerere eye rika ntochibeke ase omoroberi oyo, ang'e kera rituko tokonya gocha, erinde omanye chiombe nechiaki kware korwa, erinde omanye obokima nobwaki, obokima obotang'ani, obokima bwa kabere, erinde omanye ng'a Inki abanto bare koruera enibo eri ekero akonyuoma? Aya naro tokonya koerana na mwanyagetinge. Tiga twekong'i ase ching'encho chiaito. Tiga toirani chimbu chingiya chiaito mwanyagetinge, tweanche nari toranchwe. Omwalimu obino akonya kobasorora bata agwo, erinde naende togocha koyagamba naende tokoyarigereria onyore na kwanyorire ayio tokonya kogamba ase ekegusii. Mbuya mono.